ah yes yes kũrarĩ atĩa ah usi na imani Ehe, badevu ehe. ni wale tari yangu aca eh marĩtwa makwa nĩ john njũgũna eh no rĩrĩa mananagia narĩo mũno nĩ mũyahudi myahudi Ĩĩ. na madevu ni mirego madebu to andũ makĩnduire gũkũ bypass kũringana na ũrĩa marona hana eh Ĩĩ. magana na madevu makĩenda ndĩ na madebu nikaga atia mr myahudi Ah, niĩ ha wĩra wakwa ũrĩa ndutaga rĩ Mm. so far nĩ nyinaga Mm. na nĩ ndutaga mawĩra ma kwendia thubu Mhm. mĩtwe ya mbũri Mhm. ũngĩũka harĩa bypass ũrie mandevu rĩ Ehe. ũkũrehwo nginya hakwa Hau nĩ ndĩhoĩ. Ĩĩ, Ĩ ningĩ ũkĩte na ũka- na ũka- ũga- ũgakĩthondekera mũtwe ĩĩ, na ũgathondekera thubu ĩĩ, na ngima ĩĩ, ngarĩa ngagĩa kĩtambi ta gĩkĩ ndĩ nakĩo. ĩĩ ni Ĩni. ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga Otherwise, rĩu rĩ, Mhm. tondũ rĩu hena gaciturĩ wahete ĩ, Mhm. kũrĩa warĩ addicted Mhm. na betting. Mhm. Na maybe hena mũndũ haha ũguo onake nĩ addicted na betting. Ĩĩ. Na nĩ aremetwo nĩ gũtiga that is, eh? Ehe. No ũtue na gaciturĩ marĩa wanagerera maritũ maritũ. Ah, mũtũrĩre-inĩ wakwa ndanagerera maũndũ Ehe, ona nĩ maingĩ ehe. no so far maũndũ marĩa tũkwamba kwaria ũmũthĩ rĩ Mm. nĩ kwendaga twarie ũhoro wĩgiĩ betting betting Ĩĩ. kanyoni thitwete na mũingĩ ndĩgira ma- ma- ma- marawĩta kanyoni tavieta avieta rĩu ĩrĩa ĩkuĩte mbũri ta tha rĩ Mm. nĩ avieta avieta avieta keko nĩte marĩkũ Ah, avieta nĩ kuma ndĩmĩmenye rĩ Mm. ndanirio mweri-inĩ wa ikũmi nĩ mũrata na mũrata Eh. kenyonia kanyamũ kara tũngĩhota kũhĩta mbeca na ihenya ati ati riu ati haha nĩ getting rich fast ĩĩ Mhm. ũtonio kanyamũ tũngĩhota kũhĩta mbeca na ihenya rĩ Eh, mũthenya wa mbere kuonio ndekĩrire ciringi magana maigana merĩ merĩ Ehe. ciringi magana merĩ rĩ Mm. makĩhe ngiri igĩrĩ na ciringi magana maigana Atĩ atĩa? Mana. magana mana Eh. ona ndiendaga mbeca nyingĩ Hi, hiyo ti faida theri. ĩyo nĩ baida theri Eh. hĩndĩ ĩyo rĩ Mm. ndabuata kanyamũ getagwo rĩrĩ Eh. pata kumi kena karũrigiĩ Eh. karathiĩ ũguo gathiaga gathiĩte kenyogondete atĩa Kambatĩte kambatĩte ũyo kũrutĩra harĩa ũkwe ũkwenda. ũkwenda Ehe.

rĩu ũhoro ũkoragwo wĩ rĩrĩ Mm. ndarĩa ngĩũka kwĩra mabĩsti ũrĩa ndĩrarĩire Mhm. nũ ũtangĩenda kũrĩa mbeca gũtirĩ nũ ũthũire mbeca gũtirĩ warora bũrũri harĩa ũkinyĩte rĩ Ehe. gũtirĩ mũndũ ũtarenda mbeca mbeca Ehe. aya rĩu kumania na hau Ĩĩ. eh, kĩhana tarĩ kamũtugo niĩ ndirarĩo na ndirarĩa Ehe. rĩu mbeca irabũrwo ngarĩo rĩngĩ matatũ ngarĩa ma ngarĩo ngarĩa mana ngarĩa matatũ ngarĩa ngiri Ehe. ngakoragwo ona ũndũ ũcio ndũnyingĩrĩte Ehe. ndakwĩra twĩ mweri wa kĩ wa ikũmi wa ikũmi Mhm. ciana ikĩhinga kĩndũ mweri wa ikũmi mũico-inĩ Mhm. ciahinga mweri wa ikũmi mũico-inĩ rĩ niĩ naniĩ mweri wa ikũmi na ĩmwe rĩ Mhm. kĩndũ tarĩki 20 hau ũguo rĩ Hmm. nĩ ndauma pata kumi Eh, Ah, nĩ ndona kwĩna kangĩ ka betika rĩu kau ka betika kahutagio maita maigana Merĩ. merĩ ũkahutia na ũkahutia ũgatapu maita merĩ nĩguo ka shout nĩgetha ũkamwe ga- ũkacauti kau kangĩ ũreke geke atĩa kambate ambate Mm. o njikarĩte o kũu rĩ ngĩona aca betika ndũrarĩa Eh, aca gasport pesa ngĩingĩra kwĩna kanya- kwĩna kinyaga sport pesa ĩ ni rĩu kũu nĩkuo ndakamenyera Mm, tondũ na mbere ĩyo niĩ ndiakoĩ mhm, kũingĩra mbe- sport pesa rĩ eh, eh, ngĩkĩra ciringi ngiri ĩmwe kwarĩ kĩndũ ũtukũ sunday ngĩkĩra ngiri ehe, ona ngiri ĩyo kũmĩkĩra niĩ mwene rĩ nĩ gũkomba ndakombire tiru-inĩ niĩ nĩ njoyaga mbeca na itarĩ na wĩra ũrĩa ndĩraruta nacio ehe, ngĩkomba tiru ngĩona nĩ ĩrahe ngiri ikũmi na ithathatũ Mm. nga- ngĩciruta Mhm. ndaruta rĩ ngĩoya ciringi ngiri ĩmwe Mm. ngĩikia sport pesa wethe mbeca ingĩ njethe mbeca atĩ atĩa gwĩciria mbeca hau nĩho ndonire mbeca na maitho Mm. cia betting cia Mhm. aviator tondũ niĩ ngĩkinya niĩ njikaraga kuma bypass Mm. ingĩoya ngari direct ĩndware nginya kariũmbangi Mhm. hau ũguo

Fortune tĩrĩ ũndũ ũrĩa ngwendaga gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ Mm. harĩa ndakinyire kũrĩa nako rĩ Kwa bahati njega. kwa bahati njega rĩ Mm. na bahati njũru tondũ hau nĩho bahati njũru yakiumĩire rĩ Ehe. nĩ ndarĩte ngiri igana rĩa 88 Ai. Aca we. Ĩĩ, ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa ma Avieta. Ĩni. Ngorĩigĩra cigana? Hĩndĩ ĩyo ngũigagĩrĩra na ciringi igana. Eh. Rĩu o rĩo mbeca irathiĩ ikĩongererekaga rĩ, target ĩthiĩ ĩkĩongererekaga. Rĩu hau ndambetaga na ngiri, mhm. ngiri ĩmwe na matano, ngareka ĩyo ya ngiri na matano ĩkinye ngiri ithatũ, mm. ĩgacokia ĩrĩa, ĩno ĩngĩ ngareka ĩkũra kũrĩa ĩgĩkinya ithano rĩ, eh. ngaruta. Nĩ kũ withdraw? Ah, mbeca rĩu ciakinya hau rĩ, mm. thimũ cierĩ rĩ, mm. ndarĩa-rĩ nĩ ciahorire mwaki Ah, na kĩrĩa gĩatũmire ona ndinamba gũkwĩra kĩrĩa gĩatũmire mbeca icio ikinye ngiri igana rĩa iteiti rĩ Mm. ngiri igana rĩa itaiti ĩrĩ nĩ ndathire ngĩhutia Mm. ikũmi itekũmenya ndĩcirĩtie nĩ ngiri ndahutirie ngiri ikũ ikũmi ngiri ikũmi eh

ngĩkiuma hau Eh. thimũ nĩ yahorire mwaki Mm. mbeca cia betting rĩ Mm. nĩ irĩ ma spirit na wĩtĩkanie nani nĩ irĩ ma spirit No ndarĩirie. tondũ niĩ kũrĩkia kuma hau rĩ Mhm. thimũ ikĩhora mwaki cierĩ ndakomborire nduthi ya ciringi magana merĩ Mm. na nĩgetha ahiũkie na ihenya nyũmba thiĩ ndĩcirute Ehe. ndamũrĩhire ciringi magana mũgwanja gũkua kũngua rĩu kũnduta kariũ bangi Eh. kũndwara phase 4 hau agĩrĩire kũndĩhia ciringi magana maigana ũkĩrĩha mana mũgwanja niĩ nĩ ndamũrĩhire magana mũgwanja tondũ ndĩ na mbeca tukiri gitonga gitanga tukiri na Ndĩ na maindo mbeca. Aha. na nĩ mbeca mbeca ngwĩciria ngiri igana rĩa 88 rĩ Mhm.

thimũ rĩ cia- thimũ nĩ itigagia kamwaki kanini Ĩĩ. ĩngĩhora immediately rĩ Ĩĩ. ũcoke wage kũingĩra intaneti rĩ sorry aha. nä ĩkoragwo na kamwaki kanini ĩkoragwo ĩtigĩtie ũngĩhingũrĩra koguo niĩ kĩndũ kĩa mbere ngĩkinya rĩ nĩ ndahingũrĩire thimũ ngĩhutia batoni ĩkĩhingũka ndaingĩrire ihenya immediately kũithindũrwo mbeca Aha. 180 wanwĩite na ũkĩruta ona ngwĩciria nyama kiro ĩmwe ya mbere ndagũrire handũ hetagwo ha kanibũ eh. nyama choma ũkĩhihinya eh, ndikũhihinya tondũ ndagĩthire kũmĩrĩra o nyũmba hmm. kwarĩ ũtukũ tondũ thaa icio ngiuma eh, raunda kariũmba ngirĩ eh. kwarĩ kĩndũ thaa ithano mhm. hĩndĩ ĩyo kambataga mhm. rä u nä ndagä thire na mbeca nyitä te kä manjika kä a mbeca atä a nginya nyå mba ndacä rutire må thenya å cio ti atä nä ndacigire hmm. rĩu ũhoro ũrĩa wa- warĩ mũru nĩ atĩrĩrĩ mbeca icio ngiuga atĩrĩrĩ ciana nĩ irainũka mũciĩ na ngacitwara ah, ndithemba ndithemba ithano mbeca ndi- ndigĩcigĩte nyũmba Eh. ndiroka ngaruta wĩra ona ndiraigua wĩra ona wĩra ndi- ndiraigua ũkĩ- ũkĩnibamba ũguo Wĩkina nayo wa wĩra. Ĩĩ, nĩ mbeca ikoragwo ihana ũguo by the way niĩ ngiuma hau Ehe. o ngĩruta wĩra rĩ Mm. mũthenya ũmwe ngĩhurũka Mm. obu aya nä wehe kinya obu nĩ ndehe obu nä kä nĩguo mbeca cia cia ngambũringi ihana nĩ ndimenyaga iheaga mũndũ maroho marĩkũ na ngwĩciria ona mũndũ wothe wanarĩa mbeca ici cithakagwo wethe mũndũ ũmwe Mm. ũmũrie Ehe. nĩ agũkwĩra ũcio nĩ ũhoro wa ma nä wä heaga nginya obu wä ra-inä Ah, ona ũgĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ mũhĩndĩ rĩu tiga kwandĩkwo atĩ we mwene wĩyandĩke Ehe. ona ũgĩkorwo wandĩkĩtwo nĩ mũhĩndĩ rĩu nĩ ngĩkiuma hau mũthenya ũmwe rĩ thimũ-inĩ nĩ ndarĩ na mbeca cia tiru Mm. na nĩ ndarĩ na mbeca thimũ-inĩ ciakwa cia cash ngĩciĩkĩra thimũ-inĩ wĩciria mũthenya wa mbere ndahuririo mbeca cigana Eh. ngiri mĩrongo Ha! no itirakĩndura tondũ nĩ iria ngiri mĩrongo Kai. ngiri Ndũgũturwo mĩrongo nĩkĩ? ĩtatũ itirandura mũno

akĩhuria thate Eh. koguo iria cia- ciahutirio cia- cia- cia wĩra rĩ Eh. ngĩcoka ningĩ ngĩcicokia rĩ- iria cia wĩra ndacicokia rĩ Mm. ningĩ oroho rĩ Eh. o mũthenya ũyũ ũngĩ ningĩ rĩ Eh. ngĩũtha ngĩrĩo Cigana. ndarĩirwo kĩndũ ikũmi na kĩndũ Kai. no thutha wa maũndũ macio mothe he mbeca icio ciothe rĩ eh, iria ciandeithirie niĩ mwene Eh. nĩ gũkorwo he mũndũ ndarĩ na gathirĩ gake ka ngiri mĩrongo ĩtatũ eh. ngĩmũrĩha o niĩ mwene mbeca-inĩ oro icio rĩ nĩ nĩ ndagũrire tũindo ũyũ ũrĩa mũndũ agũra- agũragũraga tũindo twa nyũmba Ehe. we twaku twa gwĩbanga either nĩ twa kũrĩa tũmaũndũ twarĩ twa gĩthemba kĩu Ehe. mbeca icio ingĩ ciothe ndacicokirie kũ

Eh, no yo thakaga nginya nginya kuria gutagirire guthekwo we ndura urehunjiria Eh, sa- nginya niĩ mwene Eh, theka nginya kuria gutagirire guthekwo na nĩ kiriro haya nĩ kiriro kai sorry ehe, riu kumania na hau ehe. niho ndanjĩrĩire rĩu kũingĩra gambling haya mbere nduma ngambũra aca rĩu nĩ hĩndĩ rĩu watuka serious rĩu harĩa rĩ ĩrarĩ nĩ rihaco rihaco nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũmenya nĩ wamenya nĩ no- ndarĩa nĩ ndamenya niĩ mwene no ndĩe

na ndeke nĩ gũtheka tondũ rĩu ndithemba yagĩkinyire ĩgĩthira na njanuari tondũ ciana ciahingĩte mĩeri ĩrĩ na nuthu na kĩndũ wega Mhm. kare after covid aca Mm. eh, nĩ mwaka ũyũ wa 20 o mwaka ũyũ tũrĩ nĩgetha tũingĩre 2024 Tũ- kwarĩ kwarĩ Hey, 2023 2023 Ĩĩ. Okay. tondũ mweri wa ikũmi nĩguo niĩ nda- ndonirio nĩ mũrata Mhm. rĩu rĩ ũhoro wĩ haha ciana cianjũria mbona dadi atuendi na nikagicira atiriri ehe subirini nitawapere Kape. nitawapeleka dithemba yakinyire nitawapeleka januari igikinya nitawapeleka Siko bia. mbeca ciarĩirwo igĩthira Oh. rĩu rĩ Oh, ira mitenye marathiĩ rĩ. ndĩrakũnyitithaniria This one wĩite. ĩĩ Ciagĩkĩraga hinya. icio nĩcio cianjĩkĩraga hinya Na nĩ ciathirire. na nĩ ciathirire Rĩu ciana cirakũgia kana tũtarathiĩ. Eh, rĩu nĩ ciana hĩndĩ ĩno irangia rĩ Mm. na nakorwo nĩ ũranyita rĩ ũhoro wĩ haha nĩ hĩndĩ niĩ ndaingĩra mũrimũ-inĩ wa kĩndũ gĩtagwo gambling na ya thieta aviator Mhm. Hey, na sorry. tondũ angĩkorwo gwakorwo kũrĩ andũ matoĩ aviator nĩ kuga atĩa Mm. niĩ moke manjethe ndĩmahe ũhoro Atĩa, atĩa? moke manjethe ndĩmahe ũhoro wa thieta wa aviator hau rĩu nĩho ndanjĩrĩirie gũtha na mbeca rĩu ciakwa rĩu niĩ mwene rĩu nĩ wambere kwambia ciaku rĩu ndanjĩrĩria kuoya ciakwa avieta tũgĩtindĩkana ũguo tũgĩtindĩkana ũguo nĩ ĩrandĩa mbeca ciakwa rĩu gũtirĩ kĩndũ ndĩraiga na rĩu ũgagĩkora atĩrĩrĩ wakorwo nĩ ta mbeca cia wĩra rĩ nĩ ndĩramba ngaruta cia wĩra ngaiga kando ici ingĩ ciothe ngacikia kũ baida yothe athiĩte-inĩ avieta-inĩ

mweri wa ĩrĩ rĩ Eh. tiguo ciana igĩc- iki- ikĩendekanaga mbeca nĩgetha ithiĩ icoke cukuru thukuru hau nĩho ciana cianjagia kũ- nginya kũingatwo Eh. ngĩthiĩ ngĩkomba karũni cicoke cukuru ĩĩ ka ngiri mĩrongo ĩtatũ na cigana na ithano na ithano Hmm. nĩgetha mbeca icio rĩ nĩngũcietha o kahora nĩngũcico nĩgũcicokia nĩngũcico

ngiri cigana ciarĩ kĩndũ ngiri ikũmi na igĩrĩ hmm. ndarĩkia kũrĩha tũmathirĩ na ndarĩkia kũgũrĩra ciana irio hmm. kĩndũ ta ngiri ikũmi na igĩrĩ ũguo cia ngombo icio nĩ cia ngombo mhm. ngiuma hau mhm. ndauma hau rĩ hmm. rĩu ngĩkora rĩu ũndũ ũrĩa ngwĩka rĩu nĩ ndanjĩrĩria gũtuĩka mũndũ wa maheni tondå mbere-inä ä yo å tanamenya thiä ta warä må ndå wa kwaria ma ũkoragwo wĩ straight maheni mokagĩra kũ maheni mokagĩra haha wambe ũmenye niĩ ndĩ mũndũ wa biacara kũrĩ arĩa tũrutithanagia biacara nao nĩ manjũĩ ũrĩa wĩ mwega ũrĩa hana ona itegĩtinda ngĩ- ngĩ- ngĩheana rĩ nũyũ na arĩa mũrutanithanagia nao biacara nĩ mũwainĩ nĩma nĩma na mũndũ ũcio mũraruta biacara nake rĩ makũĩ aingĩ

itigũgĩthiĩ waikia kũrĩa ningĩ cia warĩo ai nĩ ũgacoka rũciũ harĩ ũcio korakomba cia cia cia cia thieta ĩni wĩra ũgĩcokire thĩ korakomba ithiĩ kũ haiya na ũrakomba nĩgetha ũthake ũgucie mbeca rĩu ũrakĩgucia nĩra nĩ ũrarĩirwo iria iria ikũmi ningĩ ũcoke ingĩ ithano rĩu hau nĩho ũtekũnyitaga Mm.

na nĩkĩo ngwĩrire Mm. avieta nĩ ĩrĩ ma spirit Mhm. na to avieta ĩnĩ gambling nĩ ĩrĩ ma spirit Mm. gĩtũmi nĩ gĩkĩ Mm. nĩ ngũikia ngiri igĩrĩ Mm. tahe mũthenya ndaumaga thoko kariũmba ngĩkia maiko ngĩikia ciringi magana matandatũ Mm. wĩkinya thaa ithano nĩ ndakoretwo ndĩte ngiri thate bo ciringi magana mathathatu ĩĩ ngakinyia ngiri thate bo Ah, ta kĩmake mwana witũ mm. nginya rĩu wĩra na nĩ ngũthiĩte thoko ndingĩũruta Ah, nĩ andũ a ndingĩruta. wĩra marute Mm. rĩu nyambe ndĩgathake tondũ rĩu nĩgegũcokia mbeca ciakwa iria karĩ wanuite wanwĩite Mhm. ndatiga wĩra ndanengerana wĩra kũnengerana atĩa kũnengera na wĩra nĩ atĩrĩrĩ mũthenya ũcio yani mũthenya ũcio niĩ ndingĩruta wĩra nĩ aruti a wĩra mekũruta rĩu koguo niĩ nda- wĩra ni harĩ hakwa ndikũruta ona nĩ wona mbia rĩu mbeca iho nũĩ kanyamũ kau gatingĩreka ume ũmenye nĩ ka addict kanyamũ koru tige kaume nyũmba ti kuma nyũmba Mm. waingĩra thimũ-inĩ ũguo rĩ Mm. ndũngĩhota kuma rĩu icio ndarĩ nacio ngiri thate bo Mm. ngatingĩreka nyume Kana cioete. meciria makwa na ũrĩa kanyamũ gaka tũratwarana nako ũmũthĩ nĩ mũthenya wako wa kũrĩa o ta ũrĩa ndarĩire wanuĩte kĩ wanå itaiti wanuĩte iti Mm. no tareke ngwĩre mũrata wa mwathani Mm. icio wanuĩte iti icio Eh. cia ndwaria mũrimũ cia ndwaria mũrimũ Mm. nginya ulcers ciokĩra Aiya. tondũ korwo ndiarĩte mbeca ta icio ndingĩakinyĩte gũkorwo ndĩ addict wa kanyamũ kau Mm. na rĩu hihi mũtumia aku nĩ aramenya no ĩ, ona ndirĩ ndaria Atĩ? no cia mbeca cia mbere nĩ ndaririe nĩ ndarĩa mbeca no rĩu gũkũ kũngĩ ndĩrarĩo niĩ ndiaragia Ehe. ona ici ndĩracokia Eh. ndoĩ Eh. areciria nĩ mbeca ndĩrathiĩ ngahitha Eh. kana ngeka kaũndũ Ehe. ngirĩte Ehe. rĩu ngũkwĩraga iria ngiri thate borĩ Aha. gĩkinya kĩndũ thaa thitarĩ Mm. marĩte cia ũtukũ kana cia mũthenya cia mũthenya ciagĩrĩtwo ciothe igathira ngai no gĩtĩrire wĩra mwana hitũ nĩ bĩa ndahoyaga ningĩ njoke tondũ ndirenda gũcoka harĩa wĩra-inĩ Mm. nĩ- nĩ neanire wĩra rĩu ndirenda kũmonia atĩrĩrĩ nĩ ndauma wĩra-inĩ koguo ndirĩ kĩndũ na nĩ mekũmenya kanyamũ gaka nĩ ndĩro nĩ ũrotha nĩ ndĩrotha Mhm, mũrimũ nĩ wakĩnyingĩrire mhm, mũrimũ wanyingĩra rĩ mhm, rĩu nĩ ndĩrenda kũuma na ndũngĩhota kũuma mhm. ndigũkwĩrĩte harĩa mbere nĩ ndambire ngĩthiĩ ngĩkomba mbeca ngiri mĩrongo ĩtatũ na ngiri mĩrongo ĩtatũ na ithano gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ ĩhĩ mbeca ici ndakombire rĩ na nĩ ndĩrenda kũ- kũ- kuona- gũkomberwo mbeca ingĩ rĩ no nyambire ndĩhe mbeca ici ĩ nĩgetha nyone mbeca i Ingĩ. rĩu rĩu ningĩ nĩ ndekĩra tho- thoko thirĩ kũrĩa njoyaga indo nĩ ndekĩra thirĩ Aija. nake ndamwĩkĩrĩra thirĩ wa ngiri hakuhĩ mĩrongo ĩtatũ Mm. na ithano o ta iria ngombete Ĩĩ. niĩ rĩ ngiuma hau Mm. ngĩona tondũ nĩ ndĩrenda kũrĩha ũyũ thirĩ rĩ Mhm. na niĩ ndirĩ na mbeca rĩ Ĩĩ. na ũmenya he kũndũ ndĩ na mathirĩ na ndũyũ wanjũria kana nĩ ndĩ ndĩrarĩha mathirĩ Nĩ tũgũka hau.

ngĩmwĩra ĩhĩ Mhm. no re- okay ngĩcoka kũrĩa ngĩmoria atĩrĩrĩ ingĩrĩhaga thiirĩ gaka kanyu mũngĩhe mbeca ta cigana Mm. kĩnjĩra no no heo maita ta maigana matatũ matatũ icio nĩ no ngiri ngĩkora igana ĩ ngĩũria atĩrĩrĩ ĩ mbeca ici rĩ iciarĩte atĩa Mhm. ngĩrwo rĩu kumania na hau tondũ mbeca ciaku woire ngiri thate bae rĩ Mm. no ũcirĩhe i ngiri bote na tũ- tũ- tũta- tũtanjĩci twarĩ kũu thĩinĩ twarĩ tũingĩ tũtanjĩci

ĩna o mũthenya ũcio ngũthiaga kũria ngĩmũhũrĩra akĩndũmĩra ngiri bote Mhm. ngĩcĩrĩha Ĩĩ. ndacĩrĩha rĩ Mm. o ngĩtopapĩrwo mbeca ingĩ o ũrĩa ngwĩrĩtwo koguo rĩu ndarĩha bote ndatopapĩrwo ingĩ 120 Atĩa atĩa? Hi. rĩu ũhoro ũkinyĩte hau Eh. ndayo ngiri igana rĩa twendi rĩ Eh. rĩu menya ngũcokia ngiri bote cia ũrĩa Mhm. na ndĩmũhe maciaro ma ngiri cigana igĩrĩ koguo ndamũhe ngiri bote kĩ 42 bote tu Aha. haya nĩ ũndũ wa mbeca tondũ mbeca ici andũmĩra rĩ nĩ mbeca ciake cia biacara koguo rĩ no nginya ingĩacokire na macia na maciaro rĩu atiga ngiri 88 ndatigia ngiri iteiti Aha. ũndũ ũrĩa ũtanacoka kũmenya nĩ atĩrĩrĩ Mm. mbeca ciothe cia gũkomba na nĩ ndakwĩra oro rĩngĩ rĩ Mm. itikinyaga say on top itikinyaga ci cia muiganira itikinyaga ci cia muiganira either ciringi magana matandatu magana mana bado ni urirengwo mhm. mhm. haya ngimuriha ngiri bote tu mhm. ngicoka ngita uria ndari nake thire wake wa thoko ngimwira atiriri mm. uka mm. ngimuriha ngiri ciake 35 riu ndira tuthii tukirutithanagia ithabu riu nambia kuriha mathire ndanjiriria kuriha mathire

80 not 70 80 ni 70 something 77 something o hĩndĩ ĩyo mũtahuhĩko wa mbeca rĩ ũkĩnduta mũciĩ nĩ nderĩte my cousin nĩ ngũthiĩ kũmũcerera ĩ nĩ ũcio o kũndũ gwĩtagwo kenoo Mhm. nakuo kũu harakati ciakwa ndiagire kũhũthĩra ngiri cigana Inya. inya Mm. ngĩcoka na mũciĩ Mm. Ah, na ithabu rĩu okorwo nĩ warora ũrĩa ngũgwĩkithagia rĩ ndinagwĩkithia ithabu rĩega Mm. tondũ ũrĩa ndamũrĩha ngiri 42 rĩ Kahaha. ĩĩ, ndamũrĩha Kana ngiri- ngiri 120. ndaheo ngiri 120 ona tũgũcitara ũguo tũtigatarĩire cia kũrengwo Ũrute cigana? ũrute ngiri 42 Ngiri 42. ĩĩ Watigaria

Oh. nĩgetha ndikanage kĩndũ rĩu na ndarĩ hoyo wanengera Ehe. na no mũnyonie kanyamũ karĩkũ Kau. kanyamũ gaka Mm. rĩu rĩ ndarĩkia kũmarĩha rĩ tũbeca tũũ twatigarire rĩ Mm. nĩ ndĩrageria gũikia ĩ Mm. no no tũrahiũkio tũtiratigara Ngiri igĩrĩ. ĩĩ Ngiri. no no mũthenya ũcio rĩ nĩ ngũtha ngarĩ ithathatũ ngaima Aija. Rĩu nĩ wambia gũcokia.

rĩu hau nĩho niĩ ndarwarĩire mũrimũ wa ciũthi kana mũrimũ wa gambling athiĩta ya avieta na mbara ĩrĩa nene ndũĩte nayo rĩ nĩ gũtiga kanyamũ kau getagwo avieta ta tũcoke haha ũtwĩre atĩrĩrĩ wĩ thĩinĩ wa mbaara ĩno ya thieta rĩ ah, mũciĩ nyũmba gwaku rĩ mũtũrĩre ũhana atĩa mũtũrĩre ũ- hĩndĩ ĩyo wa rĩ gĩbamĩrĩ wa gĩbamĩrĩ rĩ ndũra- ndũrĩ ũrarehe thĩna tondũ no ndirĩ ndĩrauga Mhm, koguo ndeto icio na ndirĩ ndĩramahe mm, ĩĩ niĩ nakorwo ndĩ sawa mm, Eh, nĩ rĩu nĩ ndĩragerera maũndũ makwa ndĩ hika ehe. koguo ona korwo nĩ nderwo rũciũ nĩ ndĩrendekana ngiri No. nĩ ngũmĩruta nĩ kuoneka tondũ menye rĩu niĩ ndirĩ ndĩrakomba andũ na njĩra ĩrĩa ĩgwete ũguo ndũrĩ atĩ ũrahara

rĩu mũndũ wa baba rĩ njikarĩte hana hana ĩ Ĩĩ. ngombera ona na ũmenye mbeca ici cia gambling Mm. ndaku- ngũkwĩrĩte ũkĩambĩrĩria Mm. nĩ irĩ ma spirit Mm. nona hĩndĩ ĩyo ũrathaka kanyamũ kau ndwagaga gũkomberwo nĩ andũ ona ũngĩkomba andũ igana rĩmwe mũthenya ũmwe no megũgũkombera Mm. na nigetha umenye ni uhoro wa ma ndiraria no haregea mundu kana wone mundu utigite ciothi cia gambling ni agakwira ni uhoro wa ma ndiraria ndwagaga mundu ugukukombera ona ungikomba andu igana rimwe muthenya umwe no megugukombera Ati. na ungikomba thiku ici ingi na maundu mangi matigukombagira Eh. matingĩgũkombera no mũthenya ũcio hĩndĩ ĩyo ũrotha gambling nĩ magũkombagira na hĩndĩ ĩyo ũrathiĩ wĩikĩtie irima

mbeca icio ndarĩo rĩ ciathiĩte ciathiĩ tarĩ nĩ cianjĩkĩrire roho Ũkĩon- ũkĩragara mũno kana ĩ Mm. na nĩ ndarĩrire mũno mũno mũno mũno kũrĩra maithori ndarĩraga ta kana kanini na nĩ ũtukũ thaa thita thaa mũgwanja nĩ ũndũ wa ngiri ikũmi na ũkĩrĩtwo nyingĩ gũkĩra icio icio nĩ ciandĩririe tondũ ndarigagwo ũrĩa ngwĩra mwene

na gũtiga nĩho ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ Mm. Nĩ- nĩnda- nĩ- mũthenya ũcio ndakwĩra nĩ ndarĩrire mũno Mm. Eh, ndahũrithagia mũtwe thĩ ndurĩtie ngoragia mwathani makota kĩnjũĩ baba warekire nyingĩre mũtondo-inĩ ũkĩmenyaga Ehe. niĩ mwene ngaburĩmaga ithe witũ Mm. na ti ithe witũ ĩna mahĩtia nĩ niĩ Eh. rĩu rĩ o ũtukũ oro ũcio rĩ Ehe. mũthenya ũngĩ ndingĩhota gũthiĩ wĩra ndirĩ na hinya Ndũngĩũgĩa. koguo ũtukũ na ndinakoma ndaire ngĩrĩra ũtukũ Eh. hĩndĩ ĩyo ndĩrahoya rĩ ndĩrageria kwĩringithia mũtwe ngoragia kamũtwe ũyũ wĩciragia atĩa rĩu mũtumia kũ hĩndĩ ĩyo ũrarĩra ũtukũ e toro eh ayo nĩ intercessoring nĩ kũhoya ũrahoya kana kandiranĩrĩra eh ũrumwo nĩ ngoro

no na ngĩikaraga nako no ndĩrotha tondũ raini ndĩ no ĩrĩa Ehe. no nĩ ndĩrageria kũhũrana na roho ũrĩkũ rĩu ngakora atĩrĩrĩ ndirakĩhota gũtha mũthenya ĩ rĩu mũthenya ndĩ wĩra ndĩraruta we- wĩra wega ĩ. Wĩguce mũthenya. no ũtukũ rĩ Ehe. thimũ itikĩrĩ nyũmba Mhm. ai nĩ mama ndũreke ũkome Ũgora thimũ ya mama. ehe Eh. ngĩrĩ na thimũ itagĩtete thimũ ciakwa ikĩrĩ nyũmba Okay. rĩu nĩ wĩra-inĩ itarenda gũthĩra wĩra-inĩ Ehe.

ũtukũ ũkĩ nĩguo rĩu tũrerana na arata nĩguo kambataga Ĩĩ. nĩguo gekaga atĩa Ehe. gũtirĩ gũtirĩ mbeca ta icio Mm. na mbeca ciothe cia gambling icokaga gambling Mm. ĩĩ ũcio nĩ ũndũ ũrĩa njĩtĩkĩtie Mm. na nĩ ũndũ ngereire na ngona Mm. rĩu ũkĩnjũragia atĩrĩrĩ Mm. kĩrĩa niĩ gĩatũmire ndige ũtige yaũkinyirie ha

kũringana na mbeca iria ndĩtwo rĩ Mm. nĩ mbeca nyingĩ Mm. Ĩĩ, nĩ mbeca nyingĩ ta milioni ũguo kana ndĩgĩkinyĩte ĩ Mm. no ta nuthu na ĩkahĩtũka Ĩĩ. Ĩĩ, amenya hau na ngari ĩĩ. Mhm. tondũ kanyamũ kau kanyingĩra nĩ gabangũrire mĩbango yakwa yarĩ mĩingĩ mũno mũno mũno ta rĩu ũyũ- ũyũ wakondie nake ĩ we nĩ atigire ũkĩigua ũcio nĩ atigire Mm. na nĩho ngwendaga gũcoka handũ hangĩ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Mm. ona maũndũ maya muonaga mũndũ akĩonio nĩ arata Mm. mwĩmenyagĩrĩrei arata Atĩ- ndikwenda kũingĩra hau mũno Ehe, ingĩra ndikwenda kũhĩngĩra Ndare. mũno na ndikwenda kũhĩngĩra na ũdip Mm. tondũ thutha ũcio nĩ njokete ngeciria mũno mũno Director, mũno mũno taria mũno na client ũyũ hau arata mwĩrĩre harĩa ri-inĩ Mhm. nĩ ndĩcirĩtie ũhoro wĩgiĩ arata mhm. tondũ korwo niĩ ti mũrata wanyonirie mm. niĩ ndiakoĩ rĩu rĩ mũrata ndũkĩmwe mbũrĩmu tondũ wa rĩrĩ we nĩ ũkuonia akuonire ũrĩa mũndũ ekaga mbia akĩrĩ ũrekĩra no ndĩ mũmbũrĩmu na njĩra ĩno mm. niĩ mwene no ndĩmwĩkũĩre na njĩra ĩno mm. mbere ĩyo rĩ kabata angĩanyonirie nake akĩnyonia aciragia aranyonia nyone mbeca no eh. ndacoka gwĩciria ũhoro wa mũndũ ũcio rĩ eh. werĩ atagĩũthire mũno tondũ arĩ we onako nĩ arĩirwo mbeca nyingĩ no anga kĩndũ ta ngiri ithathatũ kana ithatũ no we ndarĩ anjĩra wega nĩ gwĩciria tondũ anjĩraga mũthenya wa mbere arĩirwo ngiri ithatũ mm. no niĩ rĩ mũrimũ ũcio ũtakĩnyumire mm-hmm. no we no wamumire ũraga kuma nĩkĩ nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ Eh. korwo nĩ wanyita na, na njĩra hũthũ Mm, aratarĩ mm. aratarĩ we wĩmenyagĩrĩre arata kĩu tu kĩu tu Eh, ndikwenda kũingĩra in deep mũno mhm. kĩgiĩ arata Nĩndĩrakũnyita. tondũ nĩ ũndũ ndĩcirĩtie mũno Mhm. mũndũ ũcio atananyonia rĩu rĩ ah, kũringana na ũguo rĩu ũhoro wa arata ĩ nĩ ũroneka ta mũndũ ũcio na theci ti- ti ta mwaranagĩria It is in- you are not in good terms nĩ twaranagĩria Mm. No Nĩ ngoro-inĩ mwĩthemaga. yakwa rĩ. Eh, ndamenyaga he ũndũ ndanyitire eh. tondũ ona tũkĩaria rĩ nĩ ngeithi na mĩario ĩtarĩ mĩingĩ kwendaga maũndũ make Eh, mũno tũti- ndiendaga kũingĩrana mũno nĩ ageragia no ndiendaga tondũ we mwene anjĩrire atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe ũndũ ũrĩa wanyumanirie ngoro harĩ we nĩ rĩrĩ Eh. anjĩrire atĩrĩrĩ Eh, we mbeca iria ũrĩtwo rĩ mm. thaa ici tũrĩ nawe rĩ ũngĩrĩ na ngari na nĩ nĩguo Ngĩona- ana- ndararia maheni Mm. gĩtũmi kĩa njĩre ũguo rĩ we akaunti-inĩ yakwa ya betika rĩ ya Eh. ciũthi-inĩ rĩ Eh. nĩ arĩ na password koguo nä ndoete thimå yake ngaingä yakwa ĩtarĩ mwaki Hmm. thimå å ngä tiga rä wage korogauti rä Nĩ ehe. namba ä tigagwo ha Hau. koguo we- Account. eh, we mwene rä no gå coka acokire agä cĩbu Hmm. ndiå kana nä we yecĩbire kana nä we wacĩbire Ũguo nĩ koguo we akĩroragĩra. nä ingä raga Akona ũrĩa ũreka. ini kataraingĩrĩra harĩa ha transfer akarora transfer nĩ mbeca cigana cingĩrĩte amĩrora ũguo agaikũrũka agaikũrũka ĩheanaga mweri mũgima koguo nĩ arahota gwĩka ithabu rĩa mweri mũgima Mm. wothe na akamenya hwaĩ-inĩ ndĩraingĩrire ndĩrarĩo nĩkĩo itarĩ na, na story nyingĩ na ndokaga gũgũtara ndathiaga ũguo akona mũndũ ũyũ akarĩkia thimũ ĩra stop na nĩho ndakwĩra atĩrĩrĩ mũrata mũrata rĩ Mm. wĩmenyagĩrĩra arata o kĩu tu Hey. nĩ gĩtũmi kĩa ngwĩra ũguo nĩkĩ Mm. mũrata nĩ amenyaga thiri ciaku Mm. na nĩ amenyaga we bita na weakness ciaku ĩ we bita ndũ- ndirenda ũrũge hana Mhm. tondũ wakĩrũga hana nĩ wandiga Mm. na niĩ ndihota kũharũga Ehe. koguo rĩu no nginya mũtwarane mwĩ hamwe koguo no nginya mũtwarane nĩ aramenya no ahote gũgũteithia no ndarenda Ehe. nĩgetha mũikare mũgĩtwarana mũgĩtwaranaga mũgĩtwaranaga Mm. no taniĩ nawe Ĩĩ. ta rĩu gĩa atĩrĩrĩ bita Mm. thaa ici ũranjĩka intabiũ Mm. ũkĩnjĩka intabiũ rĩ Mhm. ũkũrĩa we ũkũnjĩkithagia intabiũ rĩ Mhm. niĩ nĩ ndarũga mbere yaku Mm. kana niĩ nĩ- nĩ- nĩ- ũhoro ũcio tũra- tũraria niĩ nawe rĩ Mm. nĩ ũkũmenyeka na ihenya Mhm. gũkĩra we ũrĩa ũkũhoyaga ũhoro Mhm. nona Mm. rĩu nĩgetha ũnyihie rĩ no nginya tũtwara tũtwarane tũtwarane good drag down Ĩĩ, rĩu koguo mũndũ ũcio aka- akahana ta areka atĩa ta aragucia na thĩ Mhm. ũndũ ũngĩ andũ matarĩ mamenya mũrata nĩ mũru no na nĩ njugaga atĩa kaba thũ tondũ thĩ yaku rĩ ĩngĩona ũkĩgwa irima rĩ nĩ ĩkwĩraga atĩrĩrĩ Mm. Nĩ heneri irima. harĩa nĩ henjetwo irima nĩ bita ĩ Ĩĩ. na nĩ ũkũgwa ĩ Mhm. koguo wendoka tondũ thĩ yaku yendaga yo ĩgakũni ya kunina yo nyene Mhm. no ndũkananinwo nĩ mũndũ ũngĩ yo nyene ĩkũni Ĩkũnine. koguo nĩ ĩgũkũhonokia no mũrata ndagakũhonokia Hey. Ati ete. Mũrata ndagakũra. Hauga mũrata nĩ handica. Haya, tume ha mũrata. Nĩ gĩthomo kĩrĩkũ ũngĩenda kwĩra mwĩroreri ũhoro ũkonainie na betting? Nĩ ũndũ ũrĩa mũnene ingĩaria ũhoro wĩgiĩ betting rĩ, Tondũ maybe hena mũndũ addicted thaa ici

rĩu koguo mũndũ wothe aracanjĩra thimũ ha hau agĩũthaga extension ĩ hau ĩĩ handũ hothe harĩagwo mũgũka Mm. ĩ handũ we ũĩ nĩ harĩagwo mũgũka Eh, thiĩ ũrore mm. andũ nĩ marwarĩte depression kana andũ makarwara nĩ athieta addict ya athieta kĩrĩa Na to- makĩendia indo ciao ona ti ũmwe Mm. rĩu nĩ araingĩria ũhoro wao nĩ arĩa maingĩrĩte tondũ aingĩ mothaga mehithĩte Mm. rĩu niĩ nĩ ũmwe Mm. nĩ gũtindĩkwo nĩ korĩ Mm. ngoka haha nĩgetha tũ- tũhe ũhoro mwĩroreri Mhm. na ũhoro wĩgiĩ avieta Mm. kũrĩ angĩ makirĩte matiraria Mm. na rĩu reke ngĩgĩkwĩre mũrimũ ũcio waingĩra mũndũ kuma kuma kuma ũcio nĩguo wĩra ũcio rĩu nĩguo wĩra Hey. Mhm. rĩu ona arĩa ningĩarĩria mũno Mm. nĩ arĩa matagĩũthaga Mm, matigatice matikanagerie ona ũngĩkanaigua irarĩo mbeca cigana Eh. atĩ atĩ turatura atĩ kanyakanya wĩkĩre Eh. ndũkanagerie Mm, tondũ rĩu wĩra ũrĩa ona thirikari ĩgacoka kũruta wĩra mũnene eh, nĩ gũteithia andũ arĩa magakorwo maingĩrĩte Mm. addict ya ciũthi na magakorwo mena mũrimũ wa meciria mĩingĩ na magakorwo mena mĩrimũ ya meciria ona ti ũmwe Mm. thaa ici ma- andũ makirĩte thĩinĩ makirĩire thĩinĩ harĩa depression ĩkahũrĩra andũ Eh. nĩguo ũkamenya bũrũri nĩ nĩ mũthũkanu na Nĩ ũndũ nĩ wa- nĩ ciũthi ũndũ wa na mbe- nĩkĩo ũrona gũtirĩ handũ ona ha Mm. wathiĩ station ciothe nginya iria ira- ũrakora atĩ nĩ ya pastor no ciũthi no ciũthi Eh. kayoka ũtangĩyũria wĩyũria atĩrĩrĩ station yothe yaingĩrwo na ũrathiĩ ũgakora station ĩyo nĩ kũhunjia ĩhunjagia nĩ ya pasta Mm. no yarĩkia mahunjio Nĩ nĩ yarĩkia kuonania mbica iria yonanagia wakorwo nĩ ta mĩthako ya ngerekano na muvi no nginya ĩrehe kĩndũ gĩtagwo advertisement ya ciũthi nĩki we ndũreyũria na nĩ ciothe ti rendio ti tv ti online ti kũ ciũthi nĩkĩ gĩtũmi nĩkĩ hihi tondũ nĩma mbere mbere Mm. ũngĩrorera bũrũri witũ harĩa ũkinyĩte rĩ Mm. nĩ twendete indo cia tũhu Mm. ndĩyambĩtie niĩ mwene ona niĩ tondũ korwo ti kwenda kĩndũ gĩa tũhũ rĩ Mm. ndingĩakinyirwo nĩ gũkorwo ndĩ mũndũ addict wa ciũthi Mhm.

mm. na kaundu gaka niko ngwenda unyite mm. he mundu wothe mm. andu aya mothithagia ciuthi ri mm. ni maheagwo marwa mm. we ni uguo eh koguo mundu ucio ri ndungithi kuhura biacara yake tondu ni muhete marwa na ni arihire Mũndũ ũyũ nĩ ararĩha marũa ma thirikari, wako- marũa marĩa ma- ma- magĩbataraga ma gambling rĩ, we mwene nĩ arakomiti kũrĩha mbia- mbia- mbeca cia kĩ? Cia marũa mau. Koguo wĩra ũcio aigĩte biacara ĩyo aigĩte rĩ, nĩ biacara he thirikari harari kana ĩ sawa. Eh, aha. Mhm. koguo ndũngĩhota kuga atĩrĩrĩ andũ acio rĩ mahũ Mahũ. rĩu andũ arĩa tũngĩhota gũteithia rĩ nĩ arĩa maingĩraga ciũthi-inĩ irĩkũ icio icio merwo matige Ĩĩ. He. na nä kä o iguaga ona kambuni iria nene itangĩhota kũgweta haha mĩta- eh, mĩtambo-inĩ Mhm. nĩ ciugaga atä rä rä Mm. ciũthi-rĩ itikanothwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka ikũmi na ina- na ĩnana Mhm. na ciũthi nĩ itũmaga mũndũ atuĩke addict we kambuni yugaga ũguo ĩĩ Mm. ndingĩmĩgweta tondũ twĩ- twĩ twĩ online Ta rĩu we rĩ. on air Mm, ta rĩu we thaa ici ũguo rĩ ah, gĩũthi kĩa avieta rĩ gĩgũcokete thutha kinyaha kĩ mũtũrĩre-inĩ waku nĩ maũndũ marĩkũ rĩu ũragĩire gũ fight gũ fight back tondũ wa avieta mahanĩkire rĩu nĩ morari kaba kĩndũ kĩa mbere nĩ mathirĩ nĩ ũra fight mathirĩ tiguo nĩkĩ kĩngĩ ũra fight kĩndũ kĩa mbere rĩ hmm. kĩrĩa ndĩrageria mũno gũkinyĩra rĩ nĩ hmm. kũrĩha mathirĩ mene hmm. ũndũ wa kerĩ kĩrĩa ndarĩ nakĩo ũrĩa ndahotaga kwĩigĩra ona angĩkorwo ndahithaga ciringi magana merĩ rĩ njokerere mũtũrĩre ũrĩkũ tondũ nduigaga ona kĩtha ici mũtũrĩre ũrĩa ũrakĩiga na wĩna mathirĩ mene ũraiga okay no ũkĩige ĩ mhm. ũraiga kĩ rĩu rĩ mhm. Ah, mũtũrĩre wa ciana ciaku thaa ici na bamĩrĩ yaku rĩ ũhana atĩa hihi hena kĩndũ ũra fight kĩorire thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku hihi okay he ciana ciakwa nĩ nini Mm. koguo ciana ciakwa itingĩmenya Mm. tondå mbere mbere ciana ciakwa nä gå thiä thukuru Mm. na kå rä a na kå nyua koguo mwana å cio nä ararä hä rwo thukuru Eh, na sawa. nä ararä a koguo ndarä menya rä u må ndå å rä a å menyaga rä nĩ mwendwa nĩ bĩbĩ ũcio nĩ wamenyaga rĩu augaga atĩa nĩ agũcapotaga thĩinĩ wa gũbaiti maũndũ maya nĩ ageragia mũno tondũ ingĩrĩo mũ- ta rĩu ndĩo mbeca cia thoko rĩ Mm. nĩ tũgeragia nĩ tũ- tũrageragia mũno kahinda kau gũikara thĩ tũgacobu Mm.

Mm, ũgeka atĩa nacio hatirĩ tondũ no- hatirĩ ĩ Eh. no nĩ- kau no ũrĩa raithĩ ndũkĩhoya ũkĩrathiĩ. ũhoro ndũkĩhoya ũhoro ndigĩa nako gũtirĩ gĩũthi ona kĩmwe ũkarĩa mbeca ona kĩrĩkũ Mm. na gũtirĩ mũndũ ũigaga biacara ĩhare Mm. kana Ũrenda ĩtongie kũnjĩ- mũndũ ũngĩ urenda kunjira ni no no uthie thoko ugire marigu Mm. uke wige haha ukugirite marigu ma ciringi magana matano wendie magana matatu rucio unjire ugathie thoko ya magana matano Mhm. koguo mwene biacara iyo igite yake atia aigĩte nĩgetha atonge aigite nigetha atonge we ugeciria ugutonga na mbeca ciaku ri Mm. katuko tangiuria mwana witu wiuria atiriri we ũrerwo atĩrĩrĩ ũthake na ciringi igana rĩmwe mhm. ũrĩe mirioni magana ũrĩe mirioni magana merĩ ma night two ĩ ũrĩe mirioni magana we ona na mwĩciria waku wa mũtwe rĩ na meciria maku we mwene rĩ ũrarega gwĩciria atĩa ciringi igana rĩngĩ rĩ atĩa mirioni magana cikĩrĩagwo ikarĩo nũ tuonaga tv nĩ atĩ he mũndũ we ũkona Eh, irio ciarĩagwo nĩ mũndũ ũĩ we aca ndimũĩ Oo, itũraga irĩagwo nĩ mũndũ we ũtoĩ na nĩkĩ gũthiaga ũguo ĩni tondũ ndũĩ karĩ maheni gambling nĩ maheni gambo nĩ maheni kiugo gambling nĩ maheni na, mu- na, na gambling rĩu rĩ ũrĩaga we mwene angĩenda ũrĩe we mwene mwene gĩũthi rĩu akona ĩ andũ acio nĩ ndĩmatindĩkire mũno nĩ mekũndũgĩra reke mambie kũrĩa rĩu rĩu reke nyambe ndĩmacokerie angĩkorwo akũgucĩtie ngiri ikũmi cianyu hmm. ekũmũcokeria ngiri igĩrĩ inyuothe amũgaĩre mũndũ kanini kanini ehe ũrĩa ũgũkorwo na bahati rĩ hmm. ũrĩa ũgweterera rĩ hmm. no arĩe nginya ngiri acio angĩ marĩe tũmagana na tũmaciringi ndaheana for example koguo agĩkorwo mũndũ ta ũcio nä ahotete kå rogota mirioni ä mwe nä ekå hota gå cokia ngiri magana merä rĩu haha nĩho nĩho rĩu ũhoro ũkoragwo ũkora hau nĩho wagwĩra warĩa mũndũ ĩ hau nĩho wagwĩra we warĩa tondũ kumania na hau ndũkũrĩa rĩngĩ mũtingĩrĩa rĩngĩ Atĩrĩrĩ. Ah, no ngĩtinda hau tariũ he redio cita- citangatha ũkĩigua he mũndũ warĩa mirioni ngiri magana matatũ ngiri Akĩrĩa magana me- ũĩ. na nĩ rendio A- ũ- arĩire mũndũ ũĩ we nĩ ti mũndũ njũĩ Oh. na ndigagwo atĩrĩrĩ Eh. haga mũndũ witũ ngĩrĩa njigue he- he mũndũ witũ warĩa wa family kĩũria nĩ gĩkĩ ngũrie Mm. thaa ici rĩ kwĩna mathĩna niĩ mwene nĩ njũĩ kwĩna mathĩna bũrũri-inĩ ona we mwene nĩ ũĩ kwĩna mathĩna Eh, ũyũ wĩ haha mĩta- mĩtambo-inĩ rĩ mm. andũ othe nĩ atongu ah, ah. oh koguo nĩ arĩ na mathĩna nĩ arĩ brothers nĩ arĩ nĩ arĩ sisters nĩ arĩ nĩ arĩ arata ndangĩhenereria mũrata amwĩre wethiĩ na hau niĩ ndaingĩra studio rĩ hmm. nĩ ngũkũgucĩria namba yaku na nĩ ũkũrĩa marĩre na kũu mtaani nĩ kĩũria kĩũria sensi kĩũria sensitive mũno kĩũria gĩkĩ we ndarĩ na mũrata mangĩrana atĩrĩrĩ we bitarĩ tondũ niĩ no ndĩkinya mĩtambo-inĩ rĩ Ĩĩ. we ũgũthiĩ wĩikie ciringi igana namba yaku tondũ nĩ- ndĩ nayo haha kana twĩ ũrata nĩ tũĩ- nĩ tũwaine na kũrĩa na mĩtandao-inĩ matiũĩ gũkũ mĩtambo-inĩ matiũĩ ngũkũnyitithia namba nĩ ngũkũnyi ĩni no mwĩkĩrĩre mũthiĩ mũgacĩrĩra na kũrĩa ũrĩa waigua Ndirĩ ndaigua. mekĩte kaũndũ ta kau Ah, ah. tũkĩmenya gũtirĩ mbeca ta icio irĩagwo atĩrĩrĩ nĩguo kinya mami witũ athakaga icio cia cia cia cia ndikuga ta rĩndiũ yothe haha ũguo ona nĩ kwagĩrĩire ndikũgweta nĩ mũthaki mũno na nĩ hokaga atĩ nĩ arĩrĩa ndakarĩa mami ndakarĩa ona kĩ ndakarĩa ona atũra thĩ ĩno mĩaka igana rĩmwe ndakarĩa rĩu ndĩ mwatige gũtha rĩu nĩ ũmũteithie atige gũtha na rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ hmm.

atogĩa mũkũrũ Gũtirĩ, gũtirĩ kĩndũ ta kĩu Eh, Ah, gũtirĩ mbeca ta icio irĩagwo ici ici cia tv Kĩũria gĩakwa- tũtige nacio Mm. tũtige nĩ cia tv nĩ ciũthi cia tv na redio-inĩ rĩ tũtige gũthaka ciũthi icio piũ piũ piũ piũ piũ mbere mbere rĩ na nokorwo nĩ ũranyita ciugo ciakwa ũrĩa ndĩrauga rĩ Mm. niĩ ndingĩingĩrĩra biacara ya mũndũ tũtiragweta tv yothe kana redio Ĩĩ. na nĩho ndĩrauga atĩrĩrĩ kĩrĩa niĩ ingiuga kĩnene Mm. nĩ gũteithia andũ Mhm. kũgĩe atarani megũtara mm. aciari aitũ na anake aitũ mm-hmm. ũhoro wĩgiĩ gambling mm. wakoigua akaigua mm. wakorega koigua ageka atia agaikara agaikara tondu o kuu gutikwaga andu meguteithika nima na ti othe meguteithika mm-hmm. tondu he mundu wanjiririe atiriri mm. na ni thutha wa kwaragia horo wigie gambling tondu ni ni ngiite ihinda inene akinjira weri mm-hmm. aingirire Nairobi agĩkora kũndũ kasino gothagwo na kasino gaka gothagwo rĩ nĩ mbarathi igatenyerania Ĩĩ. mbarathi igathiĩ kĩharo igatenyerania Ĩĩ. mũthuri warĩ mũkũrũ hau akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. nona mbarathi ĩrĩa Mhm. ĩrĩa mbarathi yaciarirwo 1990 eh, tuge 1992 Mhm. na 1992 mbarathi ĩyo yaciarwo rĩ Ĩĩ. ĩhotanĩte mahenya maigana ona ĩkĩhotana rĩna mhm. arakwĩra mbarathi icio ciothe maita marĩa cianahotana mhm. koguo akĩra mũthuri ũyũ atĩrĩrĩ mm. wĩna mbeca mhm. nake akĩmwĩra ĩndĩ na gĩbaũ akĩmwĩra igĩrĩra ĩno ĩno nĩ ĩkũrĩa mm. aigĩrĩra rĩ nĩ akĩrĩire eh. makĩrĩa ciringi magana matano hĩndĩ ĩyo magana matano ciarĩ mbeca mm. makĩgayana magayana mbeca rĩ kĩndũ kĩmwe gĩatũmire amene ũndũ ũcio rĩ mũthuri ũyũ wamwĩrire arĩ ĩno rĩ ĩno othaga rĩ atĩ ethũaga ũũ ũrona ũguo akeruta nda koguo mũthuri ũcio akũrĩire ngambũringi-inĩ ĩrĩkũ ĩyo ndangĩhota kwĩruta rĩu hau nĩho ndokire ngĩnyitaga nganyitaga ũrĩa nderagwo na ũrĩa niĩ ndĩratwarithio nĩ gambling ngona itirandwara wega ndĩramwĩra rĩkĩ nĩo tũkĩka tondũ wa mathaa rĩ Tera mwĩroreri kiugo gĩaku kĩa mũico kĩa tũcemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Kiugo gĩakwa kĩa mũico harĩ mwĩroreri nĩ gĩkĩ. Nĩgetha ũtige gambling, ũkorwo wĩ mũndũ mũhoi. Wa kerĩ, kĩu kĩratũma wĩingĩre gambling wĩyeheranie nakĩo. Ta gwĩkĩra mbeca ugakoraga uti na mbeca Mbe- thimu-inĩ Mhm, atĩ mpesa nĩ ĩrakua mbeca mhm, weherie mhm, ũndũ ũngĩ thimũ ta ĩno ya tati rĩ tigaa nayo mĩige kando mhm. maũndũ mangĩ macokaga gũteithia mũndũ tondũ ũmenye waingĩra addict ũkoragwo wĩ mũtugo Mhm, nĩ ũgekaga exercise mm.

nĩ twarĩkia reke rĩu hau hangĩ rĩ nĩ tũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ gũgũcaria rĩngĩ twarie nĩgetha tũtare mwĩroreri na mũndũ ũrĩa wĩ addicted ona to gambling nĩ ndĩgwe na maũndũ maingĩ mũno ũngĩra mwĩroreri nĩ gũgũcaria rĩngĩ ũguo tũrĩkirie hau tondũ wa mahinda tũgũcarania rĩngĩ mwĩroreri njĩtagwo Peter Henry nĩ twĩrĩgane